Göräýdä. Bir müň bir ýüz adam hemmäňiz haýyş edýän meň ýüregimdäki karol adam bir şoň wideoroligini ýasadym maňa eden poddeşkasyny wideoroligini ýasabam öz tiktok sahypamda goýdum şoňa hökman laýk basyň hökman laýk basyň hemmäňize haýyş edýän dawaý däde sag bol bas oglanlar ekran ekran ekran on gezek ekran on gezek ekran. Erkek görünýärmi

Sag bol instrumental. Ömrüň bolsun Ýato. Ýedigül aýratyn adamdan. Ýedigül daway daway Ýedigül. Ömrüňiz bolsun oglanlar. Bas! Ýedigül Ýedigül daway daway. Wah bir myň gerek ýer darow. Bir myň gerek ýer da bir. Üç gaty üç gaty bas! Üç gaty. Üç gaty oglanlar bas üç gaty.

Sag bol brat. Ýato sag bol. Indi bu gün bärde toý bolýar. Bu gün bärde toý. Sen köçäňde toý ýok bu gün sana garanky. Resuljan ömrüň bolsun Resul. Ekran, ekran o. Olanlar ekran, hemmäňize döneýin. Ömrüňiz bolsun.

Saça, halyşa. Efir diýen şular ýalak bolsun diýip. O bilýäňmi? Çita bolýa bilýäňmi öz aralarynda 30 adam, 20 adam wagt bolýa. Owa. Efirlerine barýaň we ýa-da sag bol. Efirlerine barýaň we harasat näme näme diýip sögüp ýazýanlar. Şul efirde sögüp ýazsyn. Okamana-da wagtym bolmaýar şony düşündiňmi? Göwni ýetýär gelsin oýnasyn. Oýnap utup görkezsin. Edýän gepini. Birinji ýazan saňa ýadaw. Gel bärik. Birinji. Jeza, üç litr suw içýäň. Ikinji jeza, maňlaýyňa Halliş diýip ýazýaň. Dördünji jeza, gowşuryp. Dokuzynjy jeza, dokuzynjy jeza. Kepçuk barmy? Görkez kepçugy. Boşadýaň şony agzyňa salyp. Sykyp sykyp boşadýaň şony. Onunjy jezam. Onunjy jezaň. Kelläňe spa o nemeden çykýan gyzlar bolýar, saunadan çykyp gelýär bilýäňmi, duşdan zatdan çykýan gyzlar kellesine neme dakýara bilýäňmi, şony dakýaňda kir ýuwýaň. Onunjy jezaň. On jeza berdim. On birinji jezaň. Boýnuňa ýüp asýaňda otap geçip durýaň, men saňa baran diýemde mä diýýäň. Boldumy? On bir jeza berdim men saňa ýa-da dawaý.

Bäş loşka un iýýän ýene-de. Celal, Celalyň ýarysyny üýtget, o Jelalyň işine boýun edemok. Sen aýt, şuny üýtget, şuny üýtget diý maňa, men üýtgedýän. Meselede düşünişip bolýa mesele ýok düşünişmekde düşünişip bolýa düşünişýäs mesele ýok aýt ýöne. Babalar sözüni tutar. Oglanlar, gyzlar, şu taýda bir müň adam bar. Bir müň adamyň içinde bir ýok, bir maňa kömek edýän adam ýok. Siziň hemmäňize haýyş edýän, bir Karol diýip ýazyp beräýiňdä, birje gezek hemmäňiz bir Karol diýip ýazyp beräýiň diňe, bir Karol diýip bir müň adamyň içinde bir Karol diýip ýazyp beräýiň diňe haýyş. Bir Karol diýip ýazyp beriň. Haýyş hemmäňize diňe bir Karol, bir Karol. Hemmäňize haýyş edýän müňe ýetäýsin-dä şu. Bir Karol diýip ýazyp beriň maňa diňe. Biriň özi ýok şu taýda, diňe bir karol diýip ýazyp beriň, haýyş. Diňe şu taýda biriň özi ýok. Hudaýlygym aýdýan, biriň özi ýok, ýöne bir karol diýip ýazyp beriň maňa, haýyş edýän. Diňe bir karol, bir karol, bir karol, bir karol, biriň özi ýok. Ömrüňiz bolsun. Ömrüňiz bolsun oglanlar gyzlar. Garaşýan sen ýadol iki minut. Muňa ýeteli muňa ýeteli oglanlar bir karol bir karol bir karol. Biriň özi ýok şu taýda. Bas bas oglanlar bas. Ömrüňiz bolsun. Hemmäňize sag boluň. Taňar ýalkasyn. Ýadow saýladyňmy? Täzeden aýt jezalan. Garnyňa salýan meňki diýýäniň ýalak. Meňki Salýaň, men guzzajak bolýan diýýän. Ikinji tans edýäň, köýnegiňi şuňa çenli şeýle galdyrýaň, tans edip görkezýäň. Üçünji jeza, köwşüň aşagyny ýalaýaň, her köwşüň bäş gezek. Dördünji jeza, köwşüňe tüýkürýäň, gyz suw içýän. Altynjy jeza, ýüzüňe zülüňki çalýaň. Ýedinji jeza näme bereýin?